Ku vonakele ku na vuhlamberi yi karhi yi njhekanjhekisana yi karhi ku karhi ku exchange-iwa marito na Gavaza sesi nyana ku karhi ku vulavuriwa hi timali eya mhani mara endzhaku ka nkarhi hi twe Nkume swi tiva ku na vuhlamberi yi vulavula hi Gavaza ku a tivi ta yena ta le red room. lava nga teka kho timali letiwa ehe xana yi nga va yi vulavula ntiyiso phela na vona ti-lifestyle ta vayisa lava ngo ti-influencers ta ka gaza eyi phela ti hi ndlela yin'wana hi vayisa lava va tikomba va ri na mali a ntivo va nga vu feka lifestyle or ka njhani e va tikomba onge va na mali va dressa nice loko mo langusa ti-pictures ta vona ta khale e a va pawulukini va tshava brima mani yes yes mara mi langusa ta sweswi ma swi vona n'wina ku swi le malini switse swi nga swi kuma ku mali leyi yo tala so swi ka swi ka swi nga ha tirhi hala mukulungwana hala a ti le ku vuyeni ti le ku vuyeni swinene yin'wana question hi leyi xana loko munhu o va a khendlile a nga vula ku i khendlile loko o va ku ri a red room wa ku tiva a nga vula ku wa ku tiva red room ha um hi nge ze hi nghena ka mhaka yo tala hi nge ze hi nghena ngopfu ka mhaka yo fana leyi mara a red room hi ku tivise hi loko the late twanano maraji kusukela kwalano hi laha nga vhe dumaka ku na red room ka gasa no well hi le video ya mr nkuna hi karhi hi exchangana marito na ka baza sisinyana lego ni teka tifoni eh, ni teka tifoni ni ti transferela mi teka mi ta laha mi ta tisa mi tiputa vusiwana ivi vanhu va mi pfuna loko mi heta mi ta mi ta hi khensa mi ku hehe la ku mi khensa ku na un'wana le ku pfempfeni ka nga timbilwini hi mhaka ya sweswo hi khensa khensa a mi fanele mi titsongahata mi dye vanhu mali mali leyi yona n'wina ya fika fifty thousand e-e mi nga ze mi yi nghenelela mali leyi mi nga nyikiwa yi Mina- fifty thousand mina mi bondza sweswo. Mina sweswiwani mi bondza ta sweswo. mi ta yi chuhiseta mi tlanga ku hi ta mi gwaja hi lo mi pfuna yu Eh, ni- ni te ku ni ta chuhiseta me- le i panele hey ntaze ni ku nyele gabazi ntaze ni ku nyela inyanga ri na nchumu hi ku pfuna hi mali u tlhe u tata yimisa tindleve la 어, 어, 먹어야. tiva ta weta ku ya kendla a red room ani kendla a ngi meme nga ni toloveli tiva ta ku ya kendla red room swayi nkuna mi tiva ku timhaka ta van'wana ti tivi tiva ta ku ya kendla a red room mi na mali mi na mali ku ri keni mo kendla nkuna e, e, e gabaza nga ni pfurisi nomo wa swi tiva ku i ni delerini

You are doing kana ntshapi ya yena na ti-feelings ta hini hava Mingiseli. Anga ni toloveli. You are doing certain ene ti- ene leswi va nga allegations. swi pulana leswi swilo leswi va nga swi pulana swi nge tirhi na n'wi twa ene i lo rhumiwa se a tlherisi nhlamulo kumbe a ni se tshama ni kha endla ma ni se tshama ni ya red room Enkulu. Nkona. You ene a are ni chavi making- nchumu You loyi are a- making- loyi- loyi- loyi a nga na problem a twa ku nga ku wavilela sweswi ni le ka malamulele namuka mindzuku a ti ka mugongoma mi ta ni kuma ni ri kona kwale kwale zozweni ni ya ku yi beleleni i ta kuma ni ri kwale zozweni mani chami loko munhu a ta ni tekela advantage a ni nyanyukelela ka social media a byela ku wa ni embarrass I'm not fear anything a ti ta khoma ni mavoko na nga za rhamba tsimu a ti khoma na hi mavoko mina hi tlondana so a nga ni toloveli gabaza a ndzi tshama ni ya ku khendleni red room me va tlemela tlemela vanhu la ka social media va rindzeka timovha ta ku pfula na ta na tisandhofu va ni nga ku i mali yo tirha ku ri ke ni mali yo khendla va nga ta ni tolovela va nga ni vulavurisi me a ndzi tshama na red room yes i right a ni na nchumu because a ni khendlangi hawu awusangiboni yini